Dumelang. Le kae? Nna ka leina ke nna ke lebogile. Ke na le mengwaga e eight. Ke tlilo reta president.

wa takataketša le bone seetša sa re aparela e le go kgethile ke yo godimodimo go ropolose setšhaba sa gagwe nageng ya azania go le bothata go le boima ba go potapotile ba go swara makgotla Ba tshwetše mare diatleng ba fampetša ba re a ka seke. Ba kgobokane bjalo ka ditšhotšhwane di bone thete, bjalo ka manong a bone pokolo e hwilego. Ba kudikile ba sehlo ba bopata, e le hlakantsuki, e le semphetha ko go fete ge ba eya makgotleng a go go rera. Tše di bego di bolela ka wena Ke be ke garola batho matswalo, fela wa hlaba thedi senna, wa se teka teke, wa gago mošomo a tšhaba diatla. O šišintše lefase ka bophara, wa thegiwa mahlakore ka moka, kudu kontinenteng ya Afrika. Ge e le dišuana o di thekgile, o di belega ka tshare ya mokgopa wa tiiša mizo. Ke ka moo wa gago mo kgahlogolago motsotso ka motsotso bjalo ka maru a pula ya tsheolo. Ba go lekile ba paletše, ba bolela diyalemoyeng, megalantšong, ba re tšeo di dirago ke mantlwantlwane o ka se o bešo wa tuka o tlile go boa. Gana ga ba tsebe go le pele ke mo ya go gona ka ge ba sana ba re ya bela pitšeng ya swa. Ge e le dikgaswa go kgatšitše tša marapo a tše di hulego Ke kgale ngwaka maleme ka moka a a tsebjago. Lekgono o setile pele setšhaba sa gago, ba go tomboletše mahlo, ba fetogile ditola tša bošego le mesegare tše itsetlago disalong. Ba jewa ke dihlong tša go go šala morago, ba bona bokaone e le go go ekiša, ba lebala gore boetapele bo a tswalela ge e le bohlale o tšwa le bjona mpeng. Ba ba šetšego ke dimpša tša go hloka meno tše di go bulago ditšhaba. O ikgareetše o sa kgomatwa, ba letša monwana ba re tha gore bo palege lerwa ba negile mongate go sena sa go segiša gane sefata mollo sa iphatela ba lekile go phadišana le wena mokoni fela ga se ba ka ba bile go lerurutwana bangwe ba go kologa bosele di bela di thulana eupša ba hlokile le ge e ka ba ba go tlala seatla re phela ka fase ga kgatelelo e kgolo nageng ya rena re gatelela ke bao ba re go ba re buša Ka pula ena bana ba šita ke go bapala, ba tšhaba la borwa maru le mahlakole. Bana ba palela ke go ya dikolong gobane ditsela di fetoga matamo. Dikolo go phumelela ba bona go ba iša tša maemo tše dišwana di ka se di fihlelele ka lebaka la mašeleng. Baswa ba fela matla a go tšwetša dithuto pele gobane ba timiwa mešomo. Ba ba šomago ba tseiwa ka matsogo ka gore mešomo ya bona e na le mahlo. Baswa ba ibela le mebila ba gakala ka mangwalo a dithuto ga ba šome fela bakgalabe le bakgokolo ba mao go feta masomešupa ba sa bitšwa diminista sa bona ke boroko ka palamenteng naetse ke tlhoba boroko maphelong a rena re ga ka didibeng le dipetseng re nametsa a sego a tlhoka a go tšhollisa Ba madimabe a fetile ka maphelo a bona. Dipompo di fetogile dihlwa di eme ka gare ga ditene, ga dutše meetse. Bona ba ya mabenkeleng ba reka go hloka ka tšhelete e swanetše go thuša bahloki. Re ntshe tlaišegong, re hlakodiše, o re inulle ka gare ga makhura, re a swa re a gabagaba, tša rena manong a dikgakgautshwa re di lebeletse. Re ntshe Egepeta, o re iše Kanana, Ra semola maswi le dinosi, tshepho ya rena mafelelo e magetleng a gago. Age, mminatlou, age!